Nah kaina sanak lah bila aku dapat duit satu miliar kina insya Allah ikam kubari sapuluh ribu. Uma, sadikitnya pang sapuluh ribu, kada kawa kah dilabihi sekira jutaan tu nah, sapuluh juta kah dua puluh juta kah. Jangan sapuluh ribu. Ikam bila handak banyak hayal saurang. Nah sanak, ini kan ada sapuluh burung, nah sapuluh burung lah jadi. Lima burung tarabang ka hulu, lima burung tarabang ka hilir. Partanyaannya, nang ka mana nang nyaman? Nang ka hulu. Salah. Berarti nang ka hilir. Salah jua. Imbah pang amun nang ka hulu salah, nang ka hilir salah, nang ka mana nang nyaman? Nang ka masak. Rukun udu ada barapa? Enam. Satu. dua tiga empat lima enam oke biar utak ikam manu nah cerdas ikam ku beri konsumsi makanan bergizi nah konsumsi makanan bergizi adalah empat sehat lima enam jadi sanak wayah ni ikam ni tinggal dimana. di bawah langit di atas bumi jadi gelandangan kah ku bisa ikam kepikiran bahwa aku ni gelandangan apa gerang nang dalam pikiran kapala ikam tuh jadi sampai nganu nih kepikiran bahwa aku ni gelandangan jar ikam tadi kalau ikam tadi tinggal di bawah langit di atas bumi maka tepikiranlah aku sebuah lagu.

Ya udah, jangan manggonggong. Nah, jadi sanaklah, mulai dua ribu anam belas aku tinggal di Samarinda nih nah, sampai tahun dua ribu dua lima ini aku kadada lagi manamui buah tarap. Padahal di kampungku itu dulu banyak buah tarap, Dimana garang asal kampung ti? Ngaran kampung ku ini Wawai Gardu berkacamatan Batang Alai Selatan atau Birayang ujar urang. Nah, kabupatinnya Hulu Sengah Tengah atau disebut dengan Barabai, Kuta Apam. Imbah pang bentuk buahnya ti kaya apa? Siapa tahu di Samarinda ni ada kan bida ngaran misalnya. Coba jelaskan kaya apa bentuk buahnya. Nah, jadi bentuk buahnya tuh bulat kayak ini, kurang lebih genalnya kayak ini kalau konsep. Nah, genalnya kurang lebih kayak ini. Ada bertangkai. Nah, tangkainya itu kurang lebih bisa ganal sedikit kayak sejari bisa juga ganal, kurang lebih sejari bisa ganal ini bisa juga pas kayak ini. Nah, bila inya mantah buah itu uh, warnanya hijau kayak daun kalau kada salah kayak daun anum kan kayak daun anum. Bila inya masak persis warna kayak kulit rokok nih. Nah, kita buahnya dan ada berambut buahnya buah tarap itu tapi kada kayak kada tabal kayak rambutan buahnya nah bila di dalamnya itu ah bila nya nang bila nya masak nah di dalam itu buahnya itu rapat bangat halus halus kayak ini nah putih manis bijinya itu halus halus itu buah tarap dan bila nya mantah tu kebanyakan di sayur orang nah dan satu lagi keunikan buah ini. aromanya tuh bisa dicium walaupun kadada buahnya. Nah, itu hebatnya buah ini, buah tarap ini. Kayak apa tadi? Aromanya bisa tercium walaupun buahnya tuh kadada. Eh, kayak apa cara mencium aromanya? Sedangkan buahnya tuh kadada. Kayak apa caranya tadi? Coba kamu jelaskan. Pah, gampang bangat caranya itu. Muli kah handak bujur-bujur tahu aroma tarap, pah cuba cium katiak ikam tu nah. Hah? Iya kah? Cuba ya. Nah, itu sudah aroma bau tarap.